getting this kind of stories um, from men so yeah munhu edu anhasi tichamuti tinashe tinashe says uh, tani when i was growing up ndaya ndiri munhu eye anoona nyoka dzisingamboonekwe muno muafrica i would like to imagine anaconda i'm just joking but anga achiti hanzi ndaiona nyoka dzekuti hadzifanonge dziri in our region you know like those type of um, there's a type of cobra isingawanikwe kuside kwedu kunoka i would see nyoka dzakadaro i would see nyoka dzine macolors ekuti like you won't believe there are snakes of that color i would see nyoka dziri colorful dziri you know a, a lot of things that he would see but the thing is aidzona in person asi no one else would see those snakes and airota nyoka dzichitouya kuhope kwake dzichitaura naye and dzichitomupa like mamessages so he says there was a time ekuti ndanga ndatoo stressed kuti what's really going on with me and at this time anga akugrade 5 somewhere there ndobva atodza moms akati ah, mama inini hope dzandoita handidzinzwisise so mama wake bvatomti ah, don't worry vadzimu vako maybe vada kutry kuita sekukudza something then he remembers kuti pane mumwe musi wandaitobva uchikoro ndotobva uchikoro totopfuura muroad so you know and uh, ndikutopfuura uh, nepamharadzano hanti munoziva like pamharadzano pekuti its like intersection right pamharadzano hamunopaziva imi pamharadzano uh, ndakaona shati yakangoti pfur neipapo so ndakaita zvezvo kutotasa kutoti ah, ko shati yaienda kupi and i couldn't see it anymore ndobva aona futi shati yaya pagate kumba kwavachislider gate kudai so ndobva aona shati vakati ha mama ina nzunziswa chii chiri kuitika mama vacho vati ngatimbe tese ngatimeendewo musha timbononzwa kuti whats really going on um, i'm sorry nda ndakanganwa kukudzai mdara wake passed on kudhara dhara asati atombozvarwa and um, the thing about it is vanga vasina kurorana namai vacho so yeah you can just imagine aenda kumusha um, gogo vacho ndobva vatoti ah, its probably your ancestors they have something to tell you so isusu zvatingatoita tingatoenda chi kumusha kwenyu tinononzwa kuti chii chiri kuitika ndobva vaenda gogo namama nemwana ndobva vatoti ngatese ngatendei kumusha so havana kusvika kumusha direct vakatanga kusvika kwatete um, hanzvadzi yababa wake ndobva vasvika kwatete tete ndobva vapirwa nyaya vakanzi tete ndo zviripo tete obva vati ah isitati akaudza kuti mudzimu wemusha kune achaudzosa watisingambofungire so he's probably him because the thing about mudzimu from what i'm learning from your stories is mudzimu unowanzotsvaka pakasvorwa bebe something like that maoutcast ndo waunowanzotsvaka so tete obva ti tozoita sei tozofamba toita sei tonoudza ana moms kumusha kuti ndo zviripo vasvika kumusha kweke ah, mbuya nasekuru ndobva vaudzwa kuti ndo zviripo ndobva vati ah orit saka todii ndobva vafamba ndobva vakaudzwa kanzi pane mudzimu wemusha uri pamwana uyo asi chinoitika ndechekuti kufamba kuri kuita mudzimu uyu uri kufambidzana nemumwe mweya wakaoma mweya wemumvura and mweya wemumvura iwoyo mweya wakatsamwa hausi mweya unoda chakanaka pamwana asi chinoitika ndechekuti kuti mudzimu ukwanise kuvhikira mwana ndokumuprotecta right um, ava vemumvura vari kutombofanira kutanga vasumwa so toda kutombotange tafambira vemumvura tinzwa kuti kuti vanyevenutse mwoyo chii chinodiwa otherwise pakasagadziriswa ipapo hapana chinobuda ndobva panzi okay allright mwana obva ambonzi ngaambokura zvake mbichana tozoona so anzi zvakazotanga kuitika ndezvekuti ndanga ndaa munhu iyeyo wekuti ndaifarira sterek kutamba nevanhurume zvekutodaro kudarika vanhukadzi uh, it, it got to a point hatonoziva kana wakupuberty sorry kana wakupuberty unotanga kuita mafeelings for the opposite gender but for him it was vice versa unfortunately so ndobva moms vangu vakazviona vakanditi iwe yapano why are you gay zvikanzi i am not gay zvikanzi you are gay ova ati no mama im not gay zvikanzi namama so who is, who is gay zvikanzi i'm not gay ndobva anzi mama obva ndavharavhara obva ta okay its fine maybe ndini ndiri kugaira hama wangu vakaramba vachizviona kati no something is going on nemwana uyu ndobva vazoti shamari ka wati kureiwo takufanoita sei taufanira kufambira nyaya dzako vaenda nemwana kumusha paya vasvika nemwana kumusha ndobva patotaurwa paya zvikanzi pari kuda kuitwa chi dare remwana rekuti titange kunzwa mudzimu kuti chii chichatanga kubuda ipapa mudzimu kana kuti chii vemumvura because ana garadzwa wacho vari kutoya vari chisvova nepasi vari nyoka chichi shout out to my girl pearly for teaching me this shona yes um, so vari kungosvika vari shuva nepasi saka pari kuda kugadziriswa ah okay fine ndobva padaidzwa vanobatsira vaye vaya ndobva vatotaurawo vakati ah apa pari kuda kutanga paitwa masacrifices ari kuda kuitwa asi kuti masacrifices aya atanga aitwa imi vachireva mhuri yekumba kwanani kwana tinashe like ana baba tangai manoripa zvinhu zvamunofanira unoripa kwana ambuya then mwana tomugamuchira chi mudzinza toziva kuti ndewedu tochitanga kuita sei kuita the whole thing papanobviswa zvinhu zvinoda unobviswa ikoko ndobva mwana obva azoitwa welcome into the family aitwa welcome kudzinza ndobva aintroducwa kumadzita cheguru achitoradziwa makuva aya ndaananhingi ndaananhingi and hapana kuzomboita mazuva ndobva azochitanga kutaura zvikanzi ah mama ndakuchiona manje vanhu vakuchiuya manje paya ndaimbona dziri nyoka iko zvino kwakuya vanhu e, paya paya pachinzi sekuru bamatini vakazofa gore rakati rakati ndavaona vakatonditi muzukuru fambisa nyaya fambira nyaya dzedu idzo zvinhu zvigadziriswe ndikatovati saka ndodii saka ndaoneswa zvinhu zvakati siyanei siyanei so he remembers kuti hanzi i remember ndaichitonge like ndiri munguva yehondo ndichiona zvinhu zvangosiyana siyana but it was a war inenge ichitonge like the apocalypse church ayo hanzi like it was amageddon type shit yaiye yeah, kuti ndaiona like pari kurwiwa nenyoka kuti vange pane mamaymads kuti vange pane madragon like there was just a lot that was going on but i remember slaying snakes like mauro maneks emasnakes ndichiita kumati papapapa you know that type of thing ndobva atoudzwa nambuya vacho ndobva vatomuti haa ndokukunda ikoko muzukuru saka ngatese ngatirambe takatsika toona toita sei apana kuzomboita nguva Um, anotaura kuti takamboenda kumvura nasekuru uh, vaitibatsira nyaya idzodzo tasvika kumvura kuyo ke kumvura kwanga kuri very still like you know still iya yekuti stillness iya yekuti unonyatsochati pane vanhu pane chii like apamboitonge pane mvura not even mhepo can like do shrut maripples emvura nothing still af tobva ndatonzi nasekuru vainga tese ngatipine mvura tonotodii saka vapfuura panhingirikini vari kupinda mvura meme hanzi isu tichitopinda mbichana mbichana sekuru vaivaya vakapushwa vaka ndakanyatsoona kutoti munhu uyo akikwa zve zvekutobuditswa mvura kunze kaba boda muno vakabuditswa mvura vakanowira kudryland uku uyu mukomana ndobva apinda mvura hanzi ndakapinda mvura fast zve zvekuti wange munhu ari kumhanyiswa kana 1000 miles per hour ndichiita kumhanya so mumvura imomo kumhanya like kutomhanya chaiko chaiko um, i remember ndichitozosvika like kwandakasvika ndikatozoona nyoka dziya dzandaigara ndichiona uh, dzichitonditarisa zvezvoti wauya ndobva ndazoona chibabababa chachiripo hanzi chibabababa chachine like vhudzi rewhite chine face yemunhu wandoziya like kutoita kunge ndisekuru or someone and mamwe reso ravakandiita ichibabababa ichocho chachitone face chichichi and then body chichi and then uku ndobva yangoita zinyoka but ranga risiri like one type yenyoka yenge iri nyoka yekuti ndonge uku pane kahushato pane kahu like yenge yakangomixana mixana but ranga riri zinyoka and he looked very scary and when he would talk hanzi paibuda like ziro rimwe rechiri but I don't remember how the conversation really went, but I remember like just snapping out of it. And the next thing, ndakazongona ndaburitswa panze pemvura and kutori like mamba kwedza vanhu ese havasisi kwedu vanot pandatodzoka pandatonzi chichaitika pandataudza ndikati ah, ini i don't remember anything else but i recall pandasvika ndaona this and this but after that i don't know kuti chii chaitika um, ndobva apiwa mushonga waakapiwa um, saka mushonga waakapiwa yanzi wakandirutsisa zvinhu so mukurutsa meme i kid you noto mind you this is not my story mukurutsa meme hanzi ndakatanga kurutsa zvaita kunge madiamonds ndikatanga kurutsa mashells ndikatanga kurutsa zvinhu zvamadiamonds mashells nematombo but not like uh, like maemerald stones type shit ndo zvinhu zvandakatanga kurutsa ndobva ndatonzi chonzvo ah kweve upfumi hwako watonaka chibata upfumi hwako chi zvinhu zvako hanzi vandatonozvinzi zvigezese gezese zviise pakanaka he remembers kuti mm, manheri iwayo ma, that day iroro atakasvika ari mamba kuedza makuseni manheri iwayo hanzi i remember ndakaona pane andaisa zvinhu zvangu paipe pane zinyoka rarakaungana ipapo and i was just like what's going on and he remembers that snake ichisiya like its venom like its spit on those stones and what not ndikati no handisombozvibata ndati paya ini handisita sei handisi kuzvibata ndobva ndangotega ndisiyane nazvo ndobva ndatodzwa vanoti ndo zvaitika ndobva ndanzi aiwa zvisiye zvakadaro ah, ndobva atonzi chidzokera ko chi kuharare unoita yauri kuita ndasvika kuharare kwekweyo i start um, seeing this other guy takutoda nemfeso iya mama wangu vavandaidza vakati iwe munhu wako there is something off about this person ndikavati what do you mean ndobva vatonditi haasi mukomana wako here chichi saka hanzi at that time ndopandakazoconfesa namama ndikati you know what i am gay chichichi mama wacho bva toti i just get a weird vibe from this person handimfarire ndikangoti ah, zvamama then this guy hanzi anga kutoita zvezvekutoita kunge like he really wants us to be serious ndikitomuti andoda kuzoendawo musha chichi saka hanzi

adzokera kumusha pamwewo futi akuchonyatsofambira the whole process yekuti vachonoti kudare vachatanga vabuda ndeve mumvura here kana kuti vedzinza um, he remembers achiona one of um, that nyoka iyaya yanga ine face inenge yasekuru vake achiiona nyoka iyaya but that mermaid inonzi makaiti tsunguno handiti iyoyo but yange yakabata his partner nepahuro zvezvoti kapartner kaita kunge kamunhu kadiki okay let's say this is the partner like yange yakamudai so kapartner karumu yakamudzai so pahuro ha hanzi ndikati opedzi dziri kurevei ndobva ndatona partner yangu yaichita kunge like iroda uedza kutaura but ndobva yatadza kutaura ndobva yatongodonetswa pasi i remember um, Uh, the day randakazomuka after that happened i remember my partner achiti its over i can't do this anymore ndikatoti e eh, saka anzi ndo pandakatozoudzwa zvikatonzi munhu yanga atori monitoring spirit atonowo like yakewo in mission yeunderworld chichichi so watosevwa ende anga achitoziva kuti hausi munhu anobatika so watosevwa ah ndibva ndati orit so um, tatanga kufambira nyaya dzedu dzedze ndopaari kutanga kuudzwa mwana zvikanzi njuzu iri pauri injuzu ine ukasha injuzu isina zvakanaka zvaida kukuitira whatever it wants to give you it wants to destroy you saka ndaudzwa paya ndikatoti aya ah, sekuru ava ruto rwadziva because varemember ndakarudziswa chi maemerald what what nemachi nemadiamonds nemashells vanenge varuto rwadziva neupfumi hwandakapiwa kumvura uku saka haya varoda kutoita se vada kutotora chipo changu ini handisi kuda saka ani ndakabva ndatiita zvezvo kuti ano don't worry ndaokay ndaokay ini handitoziva kuti nditone chimwe ya chatondigara chiri kuda kuti ndisafambire zvinhu zvangu because ini ndandichiziva kuti pane upfumi hwakataurwa uya ndobva ndatora zvinhu zvezve zvandanga ndakanzi usazobate futi bva ndatora zvinhu zvangu zviya zvimadiamonds mm, chichichi zvese zvezviye ndaenda zvangu nazvo uyo ndaenda kuharare ndakutanga kutsvaga vanhu vanotengesa and hanzi pese pandaitira kutengesa vanhu vaingozviona kunge zvisina value zvonzi iwe haasi ah, diamond ndo zvakaita diamond izvozvo chichi hanzi vanhu vobva watondiseka kutodidi paya haa ah, ndobva ndati you know what ndodii and remember at this point he is gay and you know in zimbabwe yes ndati you know what rega ndiendewo south africa bva ndatanga kugara south africa vandiendawo cape town ndichisvikawo cape town bva ndasanganawo nevamwe madzimai so ndobva watoti a ah, shave renyu remumvura ende vamunawo ndeve mari chichichi ndatanga kutaura namadzimai vaya madzimai vakatoti ende zviri pauri shamwari zvine mari nyatsomeka sure kuti unonyatsofambira matara ako zvakanakanaka dzokera kumba ufambire zvinhu zvako ndikavati kana madzimai vana vada kutonditora chipo changu madzimai paya ndobva vatonditi winza zvinhu zvako zviye zvaukarudziswa zviya tiite sei tigadzire mutauro nazvo pakugadzira mutauro paya nazvo madzimai vari kutotora zvavo vatoona kutoti a ah, zvinhu izvi zvine ukoshwa zvine bheg zvekutodaro madzimai vatora zvinhu zvezvi vanyepera kudzosera chi matombo aya nechichichi iyo havatisawo matombo atongori nomoyo vasara vane chi chipo chemwana zvimadiamonds chichichi zvaakarudziswa zviya hanzi life ipapo yakatanga kuslida zviye zvekuti zvinhu zvazvisamike sense and kuhope nada kutandaniswa nenjusu iya iri kunditi shamari gadzirisa zvinhu zvako gadzirisa zvinhu zvako wakaisepi zvinhu zvedu gadzirisa zvinhu zvedu and at the same time ari kunowa sekuruwo kusaid vari kutoti zvonzvo shamari gadzirisa zvinhu hanzi ndakatomentwa kusvikira ndadzokera ndega kumusha ndangokwira bhazi ndega ndakanyarara ndikasvika kumusha ndobva sekuru aiva ndataudza ndikati im sorry ndakazoendesa zvinhu so so so saka iye at this point mind you iye haasi kutozviziva kuti chii muteoro muyo miye mune matumbi efeka iswa yari kutoti zvinhu zvangu zviye zvechi ndo zvirimomo ndopari kudzwa nasekuru yasvikanzi ah bamunini upfume henyu wamama akarutsiswa uya uripi hanzi uri mukabhodhero aka zvikanzi a ah, he makarohwawo kamtukapa endai kwamakanoitwa izvozvo mudzoke nezvinhu zvenyu kana pasitori naizvozvo tiita kutokumbirira kuti zvinhu zvenyu zvidzoke totoita plan and hanzi ndobva ndatoti zvino munhu wachena atombozoti anogara kupi ino zvongosangana muroad chichichi ndobva sekuru ayo ndobva wati okay its fine sekuru ndobva wamubatsira kuita sei kuita kudzosa zvinhu zvake kukumbirira chichichi hanzi hapana kutomboita nguva takazongoona like from norway zvinhu zvangu zvadzoka paya totosha kuti zvinhu zvadzoka sei so ndobva taita zvinhu the way things are really supposed to be done ndobva takumbirira matare paya zvinhu zvimachira zvinhu zvaidiwa chichi zvese zvandanda kuoneswa ndikaita sei ndikafambisa nyaya dzangu tafambisa nyaya dzemudzimu um, mudzimu ndobva wasvika ndobva watotaura akatoti mumhuri medu makashereketwa ende mukushereketwa tine chitukwa chatakapiwa chekuti hapana chatichaita chichaita progress mulife chichichi and zvishu hanzi life yekumba kwana mudhara wangu yange ingori stagnant vaingove vanhu vanongodzengerera pana wani so vaitoti zvonyisho zvino isu mudzimu zvatauya tichakuendesai kuvanhu vakatiita sei vakatituka tizogadzirisa nyaya so ah, mukutumwa um, tumwa kuti kunogadzirisa nyaya paya anotaura kuti pane pandakazongotanga kungoneta and mazuva ivayo ndandanimweya wandainyatsoona kuti panapa pane zvandiri kuitiswa only for him to realize kuti um, what happened was zvinhu zvaifanira kugadzirisa zvaida kuti kana zvagadziriswa zvinenge zvava kureva kuti iyi njuzu iyi haisisina power and the njuzu didn't want that so anzi it was always constantly on my case zviye zvekuti usagadzirise zvinhu unenge wakutoti dzinga and ukati dzinga zvinhu zvako hazvibudirire uda kuti mvumi uende remember angani matombo nechichichi zvezve and for the love of mvumi ndakaramba ndakabatirira zvinhu zvezve ndisiri kuda kugadzirisa zvinhu um, and at that time ndo mazuva anda ndakuda varume zvisingaiti hanzi pede ndaikonotora kana nevanhu 454545 handisingatombozive like ndaiitiswa zvisingaiti nenjuzu iyo ndichinyatsoona kupana pandiri kutoshandiswa it was a bad njuzu guys ari kutaura it was a bad njuzu and yanga ine ukasha yaiti kandirova kuhope ikoko ndaimuka ndakazvimba zvekuti vanhu vanoshaya kuti chii yaindibina njuzu iyoyo and it got to a point yekuti yanga yakutoda kurara neni ndikati aiwa ina ndichada izvozvo because ndandakutoona kupana pandatosex slave yechi yenjuzu ndinenge ndakuda kutoitiswa so mukuda kuramba ramba meme ndo maakazobatsirwa nani kumusha kwavo vakati shamari ka nyaya iyi ngatiite sei ngatidzifambire tigadzirise chi pasati pasha vanhu vekumusha paya ndobva vazoti tiri kufanira kutanga tagadzirisa chi mudzimu uh, vafamba paya vanotsvaga kwakatukwa kuya ndoparutanga ku avo ah, varutoto a ah, totombomira tombonzwa vekwedu kuti chii chakanyatsoitika bhozi isati tizoziva chii chakaitika so the curse eventually anzi takaita zvinhu zvinoita kuti the curse ibviswe patiri ezenhingirikini ezedzinza kuti zvinhu zvedu zvigadziriswe the curse iya ichingobva hanzi tichitopedza kuita the whole process neritual nechichichi there was a lady hanzi there was a lady anga adi mvura anga akanaka singaite that lady was very beautiful ndikatoti handisati ndamboona munhu akanaka kudai so and i remember hana yangu ichimira if you get what i mean good for you if you don't i'm sorry and that's when i realized no handisi gay nditori straight ndaa ndakanzwa iso and um, anotaura iye kuti life yakandiomera because ndanga ndakuda vakadzi and that njuzu yaigara achinditi uri kuita sei uri kuita sei so ndobva tazotaura nen'anga iya ndobva yati tichamarika uri kufanira kurasa zvinhu zvezve kurasa zvinhu zvezve zvimatombo zvezve matombo iwayo would always find their way back to me whatever i would do they would always find their way back to me kupedzisira mwe musi ndazotora matombo ayaya ah, ndobva ndamaisa pasi pepilo ndiri kuhope that lady akanakwa iyo ndobva auya dhinjuzu ndobva auya ndobva ndamudza ndikati ndatambudzwa ndibatsirei that lady obva atora matombo iye abva amarasa like at the bottom of the mvura zvekutodaro

imi chirungu it was just chaotic yes let's say it was chaotic it was just chaotic and um, he remembers like njuzu yaya ichitozomubata yechirume yaya ichitozomubata um, ikamuita zve zvekutonga iri kumisa something mukanwa iro itonga iri kumurutsira something mukanwa and remembers achimuka and achimuka achitofila kuti panapa i was choked ndiri kutorwadziwa achitorwadziwa chichobva tozomaenda kunoorapwa nekuti asese so you know sometime later that lady ndobva aweyobva amti shamari uri kufanira kugadzirisa zvinhu zvako and he asked her kuti saka ndodii then ndobva panzi panodiwa machira akaita so so this lady achimuudza this is how the process is done ita so so so so so akaitiswa ega he didn't have to tell anyone hanzi ndakaitiswa that process ndega ndakaita three days ndichimuka pakati peusiku ndichinzi tora tsanga iyo tora jira iro ita so so so so so hanzi bva ndaita zvinhu zvese zvezve and from that day i was freed from ningirikini this yekuda vanhu varume and i was freed from that tsungunu tsunungu iyoyo tsungunu right yanga isanditere at all and um, vadzimu vangu ndobva watofara wakatoti ah no zvinhu zvedu zvaita sezvagadzirisika thank you so much chichichi and he remembers achiona that lady nana nemadzitateguru ake mamwe anga akatowanda wanda vachito like kutopanana mahandshake and then ndobva watonge namvura and that was it and since that day handina kuzombobvira ndavaona or anything so what he was saying is haasi munhu wese kuti hanzi he ndine njuzu chichichi unotosvika pakufa unayo some of these um, njuzu dzinouya nevadzimu vanenge vachiziva kuti pane zvinhu zvakakanganiswa zvinenge zvichida kugadziriswa once that mission is complete vakutoenda and like that's babai and he was also saying

atowanawo musikana wake tatororana nemusikana wangu chichichi only for him to realize kuti mukadzi wangu atone njusi yake atori nayo inomubatsira like inomuprotector and yeah it's just there for protection because hanzi anga ari nherera and she was nherera since she was like seven years old so she was in communication nenjusi iyoyo since she was very very young so njusi iyoyo inomuprotector inotomboya mumba zvezvoti munotoona munenge muchitoona tv munotonzwa zibrizi munongoti farra inangu handiione but my wife anotondinzwa kuti ah vasvika vepano chichichi so me and my wife are meant to be together because ini ndakatomutsvagirwawo iye anoti inini akanditsvagirwawo and for me with my background neiye nebackground yake hatina like kurwa or anything chinoitika because we understand the spiritual side of things so yeah tinashe said you know sometimes it really be like that um, yeah guys ndiyo nyaya yamukoma tinashe yavati zvonzvo vambokwanisawo kusheya Uh, be careful of some of these things amai muchida muchiti he njusu njusu chichichi hanti muri kuona like people are suffering out there in the name of these mermaids dzamunenge muchitsvaga that being said i hope you guys have a lovely mm, weekend and yeah you enjoy take care bye bye Mwah.